Lutwa amyero apwowu, ajolowu bedo dong kare malac ma wan pe wabedo piny ka boko lok ki gunya. Jamine ocito cito ba lutwa, cwercwiny tye iye, lok malit lok matego okatti, ci an tyen atamo ni an alok lok me ribbe kun alwodo kwede wer pa mego Roselyn Otim. Ba mego tito ki kwiri ki nanu matut me tito ki lwak Acholi obedo anga? An Acholi yoo, an aa ki Kitgum, an Acholi yoo, meno tuwa ya, an Acholi. An aa ki Pade, an Acholi. An aa ki Amuru, an Acholi. An aa ki Gulu, meno Twaya. Eno ni en aye wer ma oribo lwak kun bene cawa ni in iwiny ki lokke. Oo an Lagulu, An lakit gum, an kong an acwali me pa dek. Ma naka iyange icako nyinga acwali ni ba, pe kiketo laa iye. Laa dong kombeddi bino en ki miti wu ni en me tela ki me cung opoko wang acoo oko. Opoko wa Acholi, pingo? Lutwo atito botwu lwak, kit jami ma obedo ka winye ni eni ni jami maraco, jami ma poko gang, jami ma pe ribo dano, waribbe wunu. Ka wabedo ka pokke, wamedde ki telle. ci gangwa-ni biket wadoko gin anyera pa lwak, rok nyerowa. Acholi ma naka yang gijubo acholi, ma acholi cakke-ni, acholi peke ki laa iye, acholi pe ki mee iye, acholi mee ka moni, acholi me ka moni peke. Peny Nyankole. Iwinyo Nyankole mo ma onino mo wa en Nyankole me Rukungiri? Gwacci ni, An aa ki Ankole.

Black lives in Uganda matter, dani weng waco black lives matter pi tyen lokke ni del col tye ka ribbe pi gin ma pire tek. Odongagi gin Gilbert gineni gua gucito ka tito lok ma pire tek, ento lok ni enone ni ocito ci munyo ko i bwolo. Pienni gitye ka poko kaka. Gitye ka poko kaka. Ot yat eno ma gitye ka lok pire-ni, ot yat eno itero dano adi? Gamente gititigi ki dii ni wel dano me ot yat eni tye ka medde. Tingo two otwela ki i lewu ka ca, gidurogi kenyo. Gitingo kwo makwena, gidurogi kenyo. Gitingo kwo makwena, gidurogi. Ot yat opong-o, pe giloko iye.

Wan wa odilo ni en ka gin mito wabi wilo odilo mukene ento odilo ma dong opoto woko ni dong obed woko kenyo. Itye ka nene? Ci gipoko lwak pingo? Gipoko kaka pingo? Lok ni eno ma odongo gulok ni lok ma pire tek. Ka in ipoke ki yo ma gin okwanyo, poke ki yo ma gin okwanyo. Ento tammi tye ni ngo? Ilok ni enone ni. Eni aye gin ma pire tek pe yet yo. Pe wanga in iyero mar ka wek inge ni in dong iloko. Mano yo ma wan okwany neni, yo me neko gang lutuwa. Kono in lacedo, kono in i padi, kono in, in, in, in, in lamema me paliamen, kono in i kancila, kono in latela me gang kwan, Kono i latela me ot yat, wangeyo wunu kit me pokke ki tam ma kwanyo yo matir, leb munu olwongo ni principle. Pe wadwoko pokke wa odok i lok me caro, lok me cac, lok me me me rwaka wa lakira mogo ma tere peke. Pe watimo ni enone ni Pien man nongo wan watye ka weko yo pa lyec. Latir lyec nyinge mo mukene dok patte tye. Latir lyec gilwongo ni ngo? Lyec. Min lyec gilwongo ni ngo? Lyec. Man en aye kit pa Acholi eno. Acholi mo ni an Acholi ma kit gung peke. Acholi mo ni an Acholi me gulu peke. Weng calo pa lyec-ci weko Acholi. Ento ni i kom lok omyero wan omedde ki pikone wek wa gitino ma bino i ngeyewani oniang ni acholi mo ma iye opokke peke. Pokke en ma wun wutye ka ce ditone adida ni eni dwon dano ni. Eh? Wa wan en wan i kin acholi en aye iwinyo ni acholi ma kamoni, acholi ma kamoni. Ento wa woko pe iwinyo ginene ni. Oweko gilwongo ni Acholi, Acholi, dano wa mukene, wan oa acel, ba hell gazel. Rub, rub, rub, rub, wabino dong kumber eni, giketo kin dano kit ma gamene nongo ni miyo tic ki miyo kony ki timo jami bot lwak bedo yot ka dano tye kit eno ne ni ya. Pe giwaco ni it in, ni me keto kin lwak, pe giloko kit eno ne ni. Poko ki lwak pingo? In bene in latela moni mako kwori ma megi eh ti wa dwong ki tic ma dong konye pe ma calo kaka kun bedo kunu doko city ni city yang yang yang bedo ki ki ki ki ki dano acel keken city pe bedo ki dano acel keken city be bedo ki lwak dano ci ca weng ka in dong ineno ngat mo obini ci penyone ni in turi kwene ni en aye caro In bene tic madwongi eni pe dong wan odwok wa wa i level me tinu me bedo ka lipo dano gini in dong dara bimi myero dong obed ka pimo anga tin tye ka buto ki anga ni eno ni pe tiyo. Ticce niang lok kabuto en aye dok ticci Tic kok. Meno wan oweko yo me tic oko. Ada, wan wapwoyo iye Lubanga, wapwoyo tutwal jo muyelle me neno ni Paddy onen kacel ki Gilbert kacel ki Odonga gin onongo kare me rwatte, me motte, me wayo wan Acholi ni enone-ni oyomo cwinywa macalo wan lwak ma walubo korwu. Wunyuto tela, ento pe telle kit ma nongo ineno wun ocako-ni. Ka kenyo en aye yo ma kong wan okwany. Joni bene otito atir ni lok-ni eni dong wene dong okwe ni ogik koko ogiki. Kong wan dok wunen nga dok diki ma ebicako dok ki lok eni. In dano ma Lubanga omini ngec, Lubanga omiyo ye olwongi me tito lok ma mege, medde ki tito lok pa Lubanga. In dano ma Lubanga oye ni in ite lwak, medde ki nyuto yo ma atir bot lwak. Naka yang! Pe lelo coro otito. Aweko lok eni wa wek odong bot lwak, ni i acwali kumeno wan odwong ki jo madito. Nongo i dit irwom tic ya? Nongo in i dit igama in itye ka loyo iye tic mo ni ni? I dit ki opic? Laditi bene otito ni, Jo muteggi nok Actually imito jo muteggi, wun jo ma wubino ka talle koni wi cung wi byer ni obin wun jo muteggi, jo mucwiny, jo ma bi ripo kaka pe jo ma bi kelo apokapoka ma tere pe. An aweko man macek, abidugu cen i ka boko lok ki anga ki gunya, apwoyo lukaka.